Ka channel thirtu leh ngaithlatu zawng zawng te chibai vek ule. Isua chanchin hi history a chhinchhiah tam ber te zinga mi ni a, chutih rualin Isua nunpeng thenkhatah hian tun thlenga thuruk la ni reng mi tam zawk te hriat lo thil a awm a ni. He video-ah hian Isua nun atanga thuruk mak tak tak hmanga kan chhui dawn a. Heng thuruk ṭhenkhat hi Pathian lehkha thu aṭanga lakchhuah a ni a. Ṭhenkhat erawh chu theologian-te zirchianna-a innghat a ni thung. Isua chu tunge ni tih leh a chanchin hian tun thlenga nun a tih danglam chhunzawm zel chhan kan hriatchian leh zual thei nan, Heng Isua nuna thil inthup te hi lo thlir ho teh ang. Pakhatna, Isua chanchinna thuruk lian ber pakhat chu naupang kum sawm pahnih mi nih lai leh kum sawm thum vela a rawngbawlna a tan hun inkar kum sawm pariat vel kum bo awm chungchang hi a ni. Bible-a chanchin tha bu-ah te hian a naupannai chanchin tawi tein Luka bunghnih chang sawmli pakhat atanga sawmnga pahnih a kan hmu a. Kum sawm pahnih mi niin Kal hlen kut hmang turin Jerusalemah a kal a, chutah chuan thu a hriat zia leh a finna chuan zirtirtute mak ti a hlaw a nih kha. Tichuan, Luka bung thum chang sawmhnih pakhata Baptisttu Johanan baptisma chantir leh hma zawng chu Bible hian Isua nun chungchang engmah sawi tawh lo a ni. Chuti nih chuan, khang kum chhung zawng khan Isuan eng e tih? Engvangin nge chanchin tha bu hian kum sawmhnih dawn he hun boh hi a sawi lo? Mithiam ṭhenkhat chuan Nazareth khuaah nun pangngai tak a hmang niin an ngai a. Marka bungruk chang thuma tarlan angin a pa Josepha angin thingrem a siam ṭhin a ni an ti. Ṭhenkhat erawh chuan a zin kual a, finna a zir a, a mission atan a inbuatsaih niin an ngai bawk a ni. Tin, Bible pawn lama thuziak ṭhenkhat chuan Aigupta-ah a zin a. a rawngbawlna tur atan inbuatsaihin finna a zir a ni, an ti. Mahse, heng te hi Bible-ah tel lo. Thenkhat erawh chuan Isua kum sawm pahnih mi leh kum sawm thum mi nia a rawngbawlna a tan hma zawng kum sawm pariat vel a bo chhung hian India-ah kalin Hindu puithiam zingah finna a zir a ni, an ti bawk a ni. Mahse, hei pawh hi Bible-ah finfiahna a awm lo. Tin, Isua hian a rawngbawlna tur atan inbuatsaihin hmun dangah finna zawnga kan a ngai lo. Luka buhnih chang sawmli parukah chuan, Tin heti hi ni a, Ni thum chinah chuan Pathian biak inah zirtirtute zinga thua an thu lo ngaithla a lo zawtin an hmu ta a. Tin a thu hria piang chuan a hriatzia leh a chhanzia chu mak an ti hle a, a ti. Kum sawm pahnih mi lek anih pawh khan zirtirtute mak tih khawpin thu hria a a fing a ni. Tin Luka buhnih chang sawmnga pakhat atanga sawmnga pahniah chuan, Tin, an hnenah a kal tha a, Nazareth khua chu a zu thleng a, an thu zawmin a awm a. Tin, Isua chu a lo fing deuh deuh a, a lo lian deuh deuh a, Pathian leh mihring duhsakin a awm deuh deuh a, a ti. Chuvangin, thla kum sawm pariat chhung zawng khan Isua chu India-ah emaw, Aigupta-ah emaw kal lovin Nazareth-ah a nu leh pa thu zawmin a awm a, Pathian leh mihring duhsakin a awm a, finna nen a lo thang lian deuh deuh zawk a ni. Tin, Johana bung sawmhnih pakhat chang sawmhnih panga-ah chuan Isua chanchin leh thiltih zawng zawng hi ziah fai vek ni dawn sela, lehkhabu ziak tur zawng zawng chu khawvelah pawh hian lengin ka ring lo, a ti. Chuvangin, Bible hian Isua chanchin zawng zawng hi a tarlang vek lo. Mahse, hei vang hian hmun dangah kalin finna a chir tihna a ni lo. He ngaihdan hi dik lova, Kristianna hi Hindu tanga chhuak, Hindu peng pakhat anga chhuah tumna zawk a ni. Pahnih na, Hmanlai Juda nunphungah chuan mipa te chu an tleirawl chhuah atangin puitling anga ngai an ni a. Mahse, engvangin nge Isua'n a rawngbâwn a ṭan turin kum sawmthum a tin kher hnga ngaih? Engvangin nge a ai hma a ṭan mai lo? Juda nunphungah chuan kum sawmthum hi a pawimawh hle a. Numbers bung li chang thuma kan hmuh angin, Thuthlung hluiah chuan puithiamten kum sawmthuma an rawngbâwlna an ṭan a. Samuela pahnihna bunga changlia kan hmuh angin, Lal Davida pawh kum sawmthumah lal a ni. He kum hian mipa chu thlarau lam leh hruaitu nihna pawimawh tak tak thawk thei tura puitling tawk anga ngaih a ni. Chuvangin, Isua'n kum sawmthum a ni a, a rawngbawlna atan khan, Juda nunphunga zawm famkim mai ni lovin hrilhlawkna leh dan thlen famkimna a nih zia a tarlang bawk a ni. Tin, kum sawmthuma rawngbawlna tan kha Pathian hun biadik tak a ni. Galatia bung li chang li changah chuan, Nimahsela, a hun bia lo kim khan fa nihna kan hmuh theih nan, dan hnuaia awmte chu tlan turin Pathianin a fapa hmeichhe hrin dan hnuaia lo piangin a tirchhuak ta a, a ti. Isua kum sawmthum mi nia rawngbawlna atan atanga an khen beh thleng khan mihringte tlanna atana Pathian hun bituk angin a thleng vek tih tichiang a ni. Pathumna, Isua thil mak tih lar berte zinga pakhat chu tui chunga kal kha a ni. Mi tam tak chuan thil siam chunga Pathian thil tih theihna a neih zia finfiahna a ni an ti a, Theologian thenkhat chuan he thil mak phenah hian thlarau lama awmze thu zawk a nei niin an ngai thung. Juda hnam danah chuan tuipui hian buaina leh sualnaa entir fo thin. Hla te pawh buaina tui fawn karah hian tiin kan sa fo thin a nih kha. Thuthlung lui hun chhung zawng khan tuipui hi mihring thunun thei loh chakna entirna anga ngaih a nia. A chang chuan thim thil tih theihna entirna a ni fo bawk a ni. Tui chunga Isua kal khan thil mak a ti mai ni lovin, buaina leh sualna chungah ngei pawh thuneihna a neih zia a lantir a ni. Hei hian Genesis bung khat chang hnia, Tui thuk tak chung chu thim mup a, Pathian thlarau chuan tui chungte chu a awp reng a a tih kha a rawn nemngilh a ni. Isua chuan buaina leh sual chungah thuneihna a nei tih a lantir a ni. Tin, Isua'n Petera chu lawng atang a chhuak a, tui chung a kal tura koh khan awm ze thuk tak a nei bawk a ni. Matthai a bung sawm pali chang sawmhnih pariatah chuan Petera chu lawng a ta a chhuk a, Isua hnen lam panin tui chungah chuan keiin a kal a. Nimahsela, thlit leh chu a hmuhin a hlau va, a pil a, Lalpa, mi chhan dam rawh, tiin a au ta a. Tin, Isua'n a ban ta nghal a, amah chu a chelh a, a hnenah, Nang rin tlem, engah ngei rin hlelh? a ti. Hei hian kan nunah buaina leh harsatna tuipui hneh turin rinna a ngai tih min zirtir a ni. Isua tui chunga kal kha thil mak mai ni lovin, rinna inhlauhna leh rin hlelhna a palh tlang theih zia min zirtir a. Tin, Isua thil mak tihte hian awmze thuk zawk a nei fo tih a tarlang bawk a. Chu chuan tisa khawvel leh thlarau khawvel chunga a thuneihna tarlang a ni. Palina, Isua chanchina thil thleng mak tak pakhat chu a hmel danglamna kha a ni. Petera te, Jakoba te leh Johana te chu tlang sang takah a hruai chho va, chutah chuan thil mak tak a thleng a, a hmel chu ni ang maiin a eng a, a silhfen chu eng angin a lo var ta a nih kha. Tichuan Mosea leh Elijah an rawn inlar a. Isua nen an inbia a, chhum atanga aw lo chhuak chuan, Hei hi ka fapa duh tak, ka lawm em em chu a ni, ama thu ngai rawh u, a ti. Theologian tam tak chuan he Isua hmel danglamna hian a thawhlehna leh vana lawn hnua a hmel lan dan tur entirna a ni, an ti. Tin Mosea leh Eliza inlarna khan entir a nei bawk a. Mosia chuan dan a entir a, Eliza chuan a zawl nei te a entir bawk a. Isua chu thutlung hlui a ziak zawng zawng tih hlawhtlinna a ni zia tarlang a ni. Isua hmel danglamna chu nakin lawka ropui taka a lo kir leh hun tur a ni a, ringtu zawng zawngin lalte lal angin kan hmuh hun tur a entir a ni. Tin, zirtirte hlau em em an tlubawk khup chuan Isua lo kal leh huna thil thleng tur chu a nasat tur zia a entir a. Petera, Jakopa leh Johana te chauh hmutu atan thlan an nih avangin Isua chuan a chatuan nihna chu thlante tan chauh hmuh theih a ni tih a entir bawk a ni. Isua hmel danglamna hi chanchin tha bua thil thleng mak berte zinga pakhat a la ni reng a. Leiah mihring anga awm lai pawha Isuan Pathian ropuina neih zia a tarlang a ni. Pangana, Isua hian chhungkua nei mah se, a unaute leh a nu leh pate nena an inlei chinna hi kan hre tam lo hle a ni. Marka bungruk chang thumah chuan Isua'n unau a nei tih a sawi a, mahse Bible-ah hian an inpawh dan chung chang hi a sawi tam lo hle a ni. Thil mak tak pakhat chu, Johana bung sarih changa ah a unaute pawh chuan a man ring si lo va a ti. Engtin nge Isua bula sei lian a thil mak ti te hmu a, a zirtirna zawng zawng hletu te khan an la rin hlelh theih. Amah hnaih bera awm te pawhin a nihna dik tak an hre chiang lo hle tihna a ni. Mahse Jakopa bung khat a kan hmuh angin, a unau zinga mi Jakopa chuan a tirah ring lo mah se, Isua thaw leh hnu leh vana lawn hnuah chuan Kohhran hmasa hruaitu pawimawh tak a lo ni ta a ni. Tin Johana bung hniah Kana khua inneihnaah Mary chuan Isua chu a thil mak tih hmasa ber ti turin a hrilh a, Isua erawh chuan, Ka hun a la thleng lo ve, a ti. A chhungte pawhin a mission in tan hun tur leh a tum chu an hrethiam tawk lo va, a hnaih bera awmte pawhin a nihna dik tak an hre chiang lo tih a ti lang a ni. Hei hian, rinna chu taksa lama Isua hnaih mai ni lovin, thlarau lam inpuanna a mamawh tih min hriatnawn tir a ni. Awle, Isua nun hi thuruk mak tak takin a khat a. Heng thuruk te hian Isua chu tu nge ni tih leh engvanga lei lo kal nge ni tih hmu chhuak turin min pui a ni. A chhanna zawng zawng kan nei lo mai thei. Mahse thuruk tin hian a thil tih theihna te, a thil tum te leh mihring te min hmangaih zia pho lang zel a ni. Heng thuruk te hi chhui belh zel i duh chuan Bible hi finnain a khat a, hmuhchhuah belh zel tur thurukin a khat a ni. Lo hmu belh zel la, dil belh zel la, Isua nun hian a mahnaihtir zel ang che.